Essalamualeýkum dostlar! Her ýerde bolsaňyz, saglykda bolsaňyz! Bu wideony görýärsiňiz, şu wagtda oň üçin wideoýa başyndan aýtmak gerek. Bu gün Instagramdaky wideolary görýäs, Instagramdaky wideolary dostlary birlikde görýäs. Oňa görä birlikde nazarlamada düşünjelerimizi aýtýas. Oň üçin YouTube kanalyna begeniň, abone boluň. Başlyos. Hawa dostlar, bu gün Instagramdaky wideolary görüp sizler bilen birlikde ýorum aýtýos, ýa gepler aýtýos, ýa düşünje pikirleme. Men öz düşünje pikirleme aýdan, sizler hem düşünje pikirleriňizi aýdyp bilersiň. Sizler bilen birlikde görýäris. Birlikde görsek köp ýagşy bolar diýip pikir etdim. Eee O sesini çykaraýynmy dostlar? Rus dilinde gepliyor. Ama çorba. Oy maşallah çorba.

Gülmäýin diýen ýene gülýän. Gülmäň diýsem ýene gülýäsim gelýär. Gülmäp duran ýanak närse men garaşsaň dostlar. Köpsüne gülmäň. Onuň üçin gülmä, güljek dä boljak.

Bu tatly gyzy görele. Bir gyz bir gyzyň bolsa adyny näme goýarsyň diýipdir. Näme goýarsyňyz dostlar, bir gyzyňyz bolsa adyny?

Ooo. Maneke. Mana. Maşallah. Hiç ayda yana gep yok. Otunu alacak mı? Oow çöp pöpi bilen hemmesini iýdi ýan. Maşallah halalyň bolsun ýana. Goýun gaýda? Goýun pada gaýda? Işdä taç ekeni. Noşjan bolsun. Aýtjak gepim ýok bakja saňa. Ýene de şoba berde. Bu sapar ses ýokmy? Maşallah iki müň we otuz otuzynjy dünýäniň ýarysyny iýer diýipdir. Ýani şu wagt iki müň on sekiz ýene on iki ýylda çelin dünýäniň ýarysyny iýer diýipdir. Ýoga dünýäň ýarysyna iýmiýoda, afiýet bolsun. Maşallah münýä iýer ýany. Hiç aýdar gepim ýok maşallah Palwan gyz. O Türkmenistany Bu näme etdi? Hat bitdi. Matematik. Ha, talyp üçin. Mekdepdäki okaýan oglanlar Bu size bul işiňizi edämäň. Imtihanlary ödüp ha bermäň ýene. Bu ýerden türk seriallaram bar ekeni. Aý ho, doýdumam men seň şo linzalyňdan. Düýnjik täzejesini alyp berdim saňa men. Nirde şol? Ol alyp bereniň fuflo eken-ä bir aýlyk. Maňa sus we zat gerekýär düşündiňmi? Maňa Dezio kompaniýaň linzasyny alyp ber bir ýyllygyndan alyp ber özüňem düşündiňmi? Dezio linzaň nämes üýtgeşik. Şondan ulanýar hemme joralama. Sen bolsa maňa kitaýski gawno alyp berýäň. Maňa iminne şo linzadan gerek düşündiňmi? Bar her zat et alyp ber maňa şo linzadan bolmasa gitjek men. Bolýar dur garaş. Bolýar alyp berjek şo Dezio linzadan. Ýöne öňünden aýdýan bir aýlap aç ýedersiň düşündiňmi? Eşek. Iň soňkyja pulum sowýan seň üçin. Soň menden gaýdyp pul sorap no! Ýa gurşapdyrlar ýa gurşapdyrlar muny. Aýlara gep ýok muňa. Muňa ýorum ýok. Muňa ýorum bermeýän dostlar. He? Ýene palwan gyz. Işini aýmekden maksat atda şekilmi? Ýene de acykdan Indi dawa gyzýa. Gaýry ot bilen nan ýana. Kilowma köp almapdyr ýana. Alypdyr da, amma köpräk almapdyr kilowy. Wow diýýär.

Hem toýy bolupdy hem-de kaýylyn çekip ýatdy. Maşallah. Bu ýerde bu

Türkmenbaşy. Şu adam ýüregi joşup, gülşüp, mähirli gezse, oň ömri uzak bolýar. Ras aýtýaň. Men şol Ruhnamanyň ismini aýdýan. Hökman suratda ömre täsir edýän zatlar bar saglyga. Arassa howaň bolsun. Ýogsam sen hapa howada dem alsaň ömrüň gysgalar. Iýýän içýäniň şu janyňa derman bolsun. Sen tapan tukanyňy iýme. Şonda sen janyň dolar. Sen gahar-gazapdan daşrakda dur. Gahar-gazap seni süňňüňi, bedeniňi söker, gan damarlaryňy kiraýlap, basyşyňy köpelder, beýniňe täsir eder, kellagyry dörär. Ol söýgi diýen zadam hemme kişiniň bagtyna düşenok. Jaýy jennet bolsun beren nesihatlary bilen. Hawa nesihatlar berip ýani özi gitdi dogry bar. Onuň üçin aýtjak gepim ýok. Ýatan ýeri jennet bolsun. Türkmenistanyň Saparmyrat Türkmen başy. Daglar ýakypdyr bir ýerden. O, ýene bu palwan gyz. Palwan gyz bara sen durmuşyň nan iýmekden geçipdir, meň pikirime. Gepli, gepini açaýyn. Eda bibi quit gonna ba dut ma gan nung ma gan nung ok. Men türkmen gyzy diýip pikir edipdim, türkmen gyzy däl eken. Te buri dut baňat da bi hun. Ama köýnegi türkmeniň köýnegine mendeşräk dälmi, şoň üçinmi? Oh, luk iýjekmi? Basyp dur ok. Yo yo yo. Men aýtdym bir agzyda ýerim sen diýip pikir etdim-de. Amma onçam däl ýa. Ýumurta men. Ýumurta men näme bolum?

Kança gawun özünden ketdi gawun. Maşallah. Gyzyňyz köp bolsun. Özbek gelmedi.

O, galkany göreli, galkan. Şon bilen öýe gelemde, ýüzüň kürşerdipsiň. Çäýnegem şakyrdadyp goýupsyň. Oho. Waý-eý, obaň süpük serhoşlaryny yzyňa tirkäp gelendemi? Äý, heleý, indi meň ýoldaşjam obaň süpük serhoşlary boldumy? Heý-de gije sagat dörtde Iwal adam myhmançylyga gelermi? Tüket! Tüket! Hüýt! Kakasy Ýalňyşmasam sen meni kakyş kukyş etjek öýdýäň. Ýalňyşýaň heleý. Men seni ýyldyrmyron ýaly etjek bolýan. Men seni at depen ýaly etjek bolýan. Bol küşşer. Küşşer diýýän men saňa. Meň ýanymda şojagy sokgaň gör. Wala galkanda heleýine ders berýär. Oň üçin bu wideonam wagt dolupdy. Böyle wideolary. Näme diýen ýene heleýine ders sapagyny berýär. Ýene de o gyz ýokarda görünýär dostlar. Tarpyzy bagam ýalynda men näbilsem. Bagşy bir naçe berip küçük ba. Türkmenistanyň aýdymçylaryndan. Bu meniň itim Böwser. Böwser. Böwser bir ýaşynda. Oho. Özem akyllyja. Hum. Böwser bor salam ber akylym. Bor salam ber. Bor salam ber. Ana. Akylly maşallah. Böwser salamlaşýa. Gepleýärem. Bor akylym ol eliňde de salam ber. Çep elinde salam berdi saňa. Indi sag elinde. Bu meniň itim Böwser. Bu meniň itim Böwser. Bir ýaşynda. Özem gepläp bilýär. Tur diýseň turýar. Ýat diýseň ýatýar. Ukla diýseň uklaýar. Nany iý diýseň iýýär. Iýme diýseň iýmeýär.

Haýyr, agzyny açybilerdi, agzyny açan üçin agzyny urmak gerek däl, oň üçin bu ýerde Meň özüm ýana daşary ýurtda ýaşaýan amma urakma dep örgetmäle torabar amma urup örgetseň ýagşy bolmýa meň pikirime oň üçin Gelejege oňarja olar, olary ýahşy terbiýe etmek gerek. Taýak bilen-de, agzyny urup bilen-de. O sebäpden biakyllak edebiler oglandyr, emma oňa düşündirip, ýahşy nesihat berseň, hökman goýar. Taýak bilen goýmaz. Palwan gyzy göräli, Palwan gyzy öňüňde tarpus barmy? Kamerany maýam ýanyň geçirýän. Maşallah. Hoş jan bolsun. Uff.

Telefonda kança gaçyrdatdy ýany kança bir şirin etdi ýany uff ýürekler gyçyrdap gitdi öýle bir şirin etdiler. Bu bäbek uklap ýatýar. Geçiresin mikrofona. Burmak nak berdi diýara.

Telefonyňy köp ýakyn tutýan, oň üçin uzakda bolsam hem sesim az gelýo. Bu ýan bu ýan gyşaryp bu gün uýdularda oldy gözde. O palwan gyza garip sen. Ooh. Ooh. Dans. Maşallah indi aýdymlara dans edipdir. Köp gözel dans etdirler. Bu Türkmenistan gyzlar näme üçin? Ow. Bular araýyş editýomy, araýyş edip pozupdyrlarmy hiç bir pikirim ýok.

Instagram saýpama gelibilersiň de aşakdan ýutub linkini goýdum o ýutub linki diýip goýdum ýerde şu ýerden ýutuba gidip bu wideonam görebilersiňiz ýutubdan Instagramdan da ýagşy ýagşy wideolary paýlaşýan gözel gözel wideolarym bar eks goýýan bikar wagtlarym bundan bir an maglumatlarymy mundan berýän habarlarymy hem-de bu ýerde TV bar Instagram TV-den de bir an wideolar paýlaşdym Olaryp görkezin birden. Kerim Gurbannepesow ýene-de özüme. Bu ba. Essalamu aleýkum eziz. Bu köp ozal goýup. Ýuruda dokuz ýuz togsan bäş ýa on ýuru. Hardküswerde näçe gynçylyklar näçe düzgünler ba o sebapdan. Böyle böyle wideolar dopdum. Hawa dostlar, böyle wideolara gelmegini isleseňiz, YouTube adrese begeniň, abone oluň, takyp ediň. Böyle güzel güzel wideolar geljekdir. Bu şekilde video gelmegini isleseňiz, kominde bitiň. Oň üçin her biriňize sag boluň, saglykda ýaşaň.